Maral Durdyýewa, Müňden bir bäsleşigine emin agza bolmaga hak edýän ýüzlerçe sebäp bar. Ine, şu aýdymynyň özi ullakan bir eser dämi? Ýürekler döwürdir sen, meniň üçin iki dünýä, Ynanjym sen, imanyň sen. Häzir sahnamyzda ýörite siziň hormatyňyza. Türkmenistanyň halk artisti, meşhur sungat ussadymyz Müňden biri bäsleşiginiň iň bir giň, iň bir köp ýylgyrýan, hawa, iň bir bahasyny gysganmaýan, hawa, iň ussat emin agzalarynyň biri, hawa, aýratynam çagalar näme gorýan bolsa, maňa-da şonçarak, hawa.

Hawa.
Maşgala da bir döwletdir jigim. Nesip bolsa şol döwletiň yrsgally bolsun. Hawa. Agzybir boluň, söýüp ýaşaň, söýülip ýaşaň. Goç-goç ogul. Bu gün
ýaşajyk telekeçi jigimiz Bagtyýar şop öýlenip dur. Indi jigimiz bagtly bol. Indi şu taýda Nesip bolsa, birinji ogul bäbejigiň bolsa, birini alanda ikisini mugt edýäňmi şo gün? Nesip bolsa.
Abişäs edýäňmi?
Hawa. Şonuň üçin hemmämiz onda hawa, Bagtyýar jana ogul dileýäs, hawa, hawa, gyz dileýäs. Bagtly bolsunlar, ekiz bolsa, birini alan ikisi. Hawa, Bagtyýar, şop elmydama nokat bahalar bilen. Sag bol-a, aýla.
Görýäňmi, hemme ýerde-de biz.

Hidik gilje bok bulsa aryljaklar deriz. Agtyk toýlaryna gel Mary bir ýerde miýesser eýle. Näde ol? Näzig Igor Kpez bar. Näin gowrat he.
Balajyklar bardan.
Hakyky öýlenen günüňden arzuw edip guraýan dost. Şeýle gerek. Çaga ýa gowrat barmy? Şat durmuşyň şu güni hem ertiri. Heýde çaga ýaly gowrat barmy? Bagtly ýaşamaga sebäbiň özi heýde çaga ýaly gowzatmamy? Öýlenersiň, Basym kaka diýerler, Zol zol göter diýip eliňe bererler, toý köýnegiňi arlyk edip ýubarlar, heýde çaga ýaly gowzatmamy? Saçagyň üstüni agdar, düňderer ne özi zady ýer ne-de iýdirer, obeda gelenime puşman diýdirer, heýde çaga ýaly gowzatmamy? Sen aýtma. Tapan-tupan zadyny agzyna salar. Tok-tok görse çekip düýbüni ýolar. Elektriklerdenem, elektriklerdenem ýürekdüş olar, ýogsa tok ýaly howply zat barmy? Telefonyň içini-daşyny dargadar. Tanyş gelin-gyzyňa guda ugradyr, aýal belse, otuz ikiňe ugradar. Heý-de, çaga ýaly gowratmamy? Bir wagt aglar ol, bir wagt uklar, ýorganyň astyndan bir wagt çyklar, bu gün keçjek işiň ertire saklar. Heý-de, çaga ýaly gowratmamy? Gowy zatlaň asla aňsady ýokdur, adamlar. Çaga mähir berseň, gelejegiň päkdir. Ýagşy aýdar, bizi Alla ýalkapdyr. Dowamatyň ýaly, heý yzyň ýaly gowy zat barmy? Sen. Şu wagt sen baş drama teatrda işleýäňmi? Ýok, Aman Gulmämmetde dost. Aman Gulmämmet, onda men seni ilki-ilkiler aktýor hökmünde-de, özem professional aktýor hökmünde tanaýan-da. Onda şu günlerinde spektakl zatlarda çykyş edýäňmi?

Maşgala-da bir döwletdir jigim, nesip bolsa şol döwletiň rysgally bolsun. Hawa, agzybir boluň, söýüp ýaşaň, söýülip ýaşaň. Goç goç ogullygy bolsun. Bagşyny saklamak jenaýat diýdiňmi? Hawa, hawa, ýör serdar jan.
Hormat edip otyr. Wah wajy gynanma gynanma wajy buda biziň şanssyzlygymyz ekeni ýöne men saňa başyndan aýdypdym şul adamdan saňa är bolmaz diýip. Ony aýtsaň, meňem durmuşym seňkiden tapawudy ýok. Bizi wagtynda ne doktorlar isledi, ne inženerler isledi, hä? Hä? Käşgä barmadyk gosak şu garamaňlylyk ýüzünden. Gynanmaly, dogry aýtýaň, gynanma. Wajy gynanma. Hany onda bolýa görüşeris bor bolýa sagbol bor bor onda bolýa alýo. Agy täze ýylam ýetip geldi diýsene. Ýöne bu ýyl çagalaryma garşy gaty gaharly we zalym boldum. Indi mundan soň olara mylaýym we mähirli garajak. Hawa. Hä, şu Şemsetdin mugsur atmany ýatdan çykardymy, çykarmadymy? ýatladaýyn hany. Şemsetdin! Oglum jan, git musurlary atyp gel oglum. Garaş, garaş eje! Şemsetdin! Git musurlary atyp gel diýýän! Burmunt, burmunt eje! Bu ýer çekene seret! Sen taýak iýmeseň günüň geçenok-a!

Meni görende menlik, ony görende onluk, ýene başga birini görende hem başgalyk bolýan adamlar. Gaýrat ediň irden turaňyzda iki ýüzüňizem ýuwuň-ow birini ýuwmaň size kyn düşýär. E geliňe gyzlar agaçdan nädip dollar toplanýar men size şony görkezjek. Uý agaçda galmandyra. Hemmesi ýere dökülenä bulan. Uý. Ne gara dollar şeýdip toplanýar. Şeýdip partyňy doldurýaň. Kim näçe dollar sorasa goýberýär. Müňmi? Müň. Iki müňmi? Üç müň goýber. Çünki agaç diýip ýere dökülip ýatyra. Ne bala köp dollar bar. Toplap bilseň boldy. Eý. Jan doganlar eý. Öýdäkiler, obadakylar. Türkiýede dollar agaçda bitenok eý. Bir aý işläp, ýüwürip, ýortup, janymyza dik degip şeýdip gazanýas eý dollary. Onuň bärde kwartplatasy bar. Telefonyňa pul tölemeli, iýmeli, içmeli, geýmeli. Soň sizede goýbermeli. Ýöne her aýda bir gezek aýlyk alýasaý. Her aýda bir gezek aýlyk alýas. Iki gezek berseler ýene näme diýseň. E, her gün her gün pul goýberjekmi, pul goýberjek dämi, o näme üçin puluň ýok, gazananyňy nirä, gazananym bezenenime ýetenok. Anydyp bilýärmi? Gazananyň bezeneniňe ýetenok. Hemme zat gymmat. Gymmat, gymmat, gymmat. Eý. Asa doze gelin size işle. Gelin ine gara. Ine ine gara potrotda dolu yaprak var. Ne limonlar hem var. Şu limonlara garayın. Biz doları şey edip topla alıyoruz. Oya ansat eley dolar tapmak. Bizar etmäň, aýdan aýa bir gezek dollar sorunsagyza.
Fuuuu bu komentariýa seredä. Men gyzlama at dakan bolupdyrlar. Ýöne şujagaz özüne göwni ýetýän bolsa sen beýdip Fake akauntdan girip awa başgalaň zadyny goýup tiktogyňa goýup sen maňa beýdip komentariýa ýazmazdyň. Özüňe göwnüň ýetýän bolsa gelip ýüzüme gürlemeli ekeniň. Birinjiden ikinjidenem meň hudaýa şükür olar ýaly gyzym ýok. Hudaýa şükür hemmesem arassaja ne gözel maşgalaň çagalary olar. Olaryň ene atasy dagy bu komentariýany görse sizi ýerler şeýdip aýdaýyn. Özem şo maganiň içindäki işleýän gyzlaň hemmesem meň jigi doganlarym bolýandyr size öňünden aýdaýyn şo zady. Ýöne ýene bir zat aýtjak. Şo göwne degişmäýin diýende hä magazina gelýän şo ýüzde ýetmiş segsen prosent gyzlara diýýän aljak zadyňyzy geýiň gyzlar. Tonalka degirýäňiz. Köpsi ysly gyzlaram şo köýnegi geýýä ysyn çykaryp gitýä. Gaýrat ediň, aljak zadyňyzy geýiň. Hawa, şunda, şunda, Liýana, hä, ýüzüňize maska geýiň diýsem, baryp kommentariýa baryp ýazýarlar, Senem gruby, waý gyzlary gruby gürleşýär. Gyzlaň üç gyz işleýär meň eşik magazynymda, üç gyz, üçsine-de aýdýan, Şu tonalkaly gelýän adama ýekeje köýnegem geýdiräýmegin diýýän. Şuny ýaly, iki köýnekden artyk köýnek geýdirmegin diýip, şony gyzlaryň şeýdip aýtsa, meň prdawýasam erbet. Sebäbi dogruçylyň dosty ýok. Ýöne sen meň gyzlaryma at dakan bolsaň, ynanaý-da, Hudaýyňdan taparsyň. O gyzlaň işleýän işiniň birinem sen işläp bilmeýäň, hä? Ýöne Hudaýa şükür, meň gyzlam, hä, seň ýüzüňden aýak arassa. Men şony saňa aýdyp geçeýin şu taýda. Ýöne şujagaz bara, o kommentariýa baryp bara üýrüp gürjügüjik ýalak bolup durmaň. Meň ýüzüme gelip gürläň şo gürrüňi. Menden Hudaý seni sowupdyr. Ýüzüme gelip gürlän bolsaň, Hudaý kessin, iýip, süňküňi itlere berip goýbererdim, men saňa aýdaýyn şony. Ana bildi. Hawa, şo suwaryk atýanyňyz men mekdep büfetde işleýärdim, dokuzynjy, onunjy klaskam. Özüm ýaly deň-duşlam ejesiniň, kakasynyň puluny baryp büfetde sowýan döwri men şolaryň puluny alýardym we şolara zat satýardym. Suwarygam satýardym, gamburugam satýardym, depder, ruçka, hemme zat. Büfetde işleýärdim-da. Şony aýtjak bolýar, meni kiçeltýändirin öýtýär-de. Ýok, men onça kiçelemok. Halal zähmetim bile işlän bolsam, özümi buýsanýan. Hawa satýadym şo klasa şuňa bildiň, tanadyň. Maladis.
Salam dostlar size bir zat aýdytjak gara karoçi ýaňy bir öýdäkä jaň edeýin diýdim bara dostuň telefonuna jaň edäýin diýdimda bara olam aý boldy alaý diýip berdida onsoň ýaňky aý menem aldymda hem jaň etdim öýdäkä alyp dura how janym diýipda Ýaňky dostuň telefony. Indi bara görýäň şu ýerde. Nähili görýäň? Tanaýa-da, duýýa-da şol adamlar mendigini bilýäň indi. Şolar ýaly söýýä-de şol aýaly meni-le.